אונז גיימיר היינט אדרעסן בעזר השם אפאר קוועשטענס וואס איז אריין געקומען איבער די לעצטע פאר וואכן, כ'האב שוין זייער לאנג נישט גענומען קיין קוועשטענס, סאו היינט גיי איך מיטשע נעמען אפאר קוועשטענס, און איך גיי גיין איין קוועשטען נאכן צווייטן לויט וויפיל צייט ס'וועט זיין, סאו די ערשטע קוועשטען איז, איז איט פאסעבל טו דא ען אפשען אנדער ען LLC אדער א קארפארעישען? די ענפער איז יא, האועווער ס'איז דא געוויסע בראוקעריטשעס וואס זיי גייען האבן אנדערע ריקווייערמענטס אויב דו גייסט מאכן א אקאונט אונטער א בראוקערידזש אקאונט צו טרעידן אפשענס אדער סטאקס אונטער א קארפארעישאן, פאר עקזעמפל שוואב האט אזא אפשען, אבער ביי שוואב דאס צו טון מוזטו האבן עטליעסט הונדערט טויזנט דאלער אין דיין אקאונט, סאו און ס'איז אויכעט א פעיפער אפליקעישאן, ס'איז אביסל מער קאמפליקעיטעד, ס'קען נעמען אביסל לענגער ביז מ'אפראווט דיך, אבער מ'קען עס טון. אקעי נעקסט קוועשטען. איי קנאו יו קלער טאלק אבאוט דייווערסיפייען יור לאנג יוז אינוועסטמענט פארטפאליע, בקיצור דו רעדסט אסאך פון דייווערסיפייען, וואס איז די בעיסיק ריכטיגע וועג צו דייווערסיפייען און וויפיל אינוועסטמענט זאל איך האבן אין איין פלאץ, צען אדער הונדערט, וואסערע סעקטארס, וויפיל אין אינטערנעשאנעל, אי טי עף'ס, מיוטשעל פאנדס, קענסט געבן אביסל מער קלארקייט? סאו איך וועל דיר זאגן, קודם איינס, איך קען דיך נישט און איך קען דיך נישט געבן קיין גיידענס, אלעס וואס איך שמועס דא איז פאר עדיוקעישאנעל פערפעסעס אנלי, ס'איז נישט אז איך גיב דיך פיינענשעל עדווייס, אדער די ווילסט האבן פיינענשעל עדווייס גיי צו דיין פיינענשעל עדווייזער, האועווער, וואס אונז קען מיר אויסשמועסן איז אפאר נקודות וואס איך וואלט ווען געקוקט, קודם איך וואלט ווען דעפענעטלי געקוקט אויך צו זיין עקספאוזט צו אינטערנעשאנעל, קיינער ווייסט נישט ווי לאנג אמעריקע גייט נאך זיין אזוי די קינג אין פיינענסעס קען עס שוין נישט אפילו יעצט איך בין נישט זיכער באט ס'איז זיכער גוט צו האבן עקספאוזשער צו אנדערע לענדער אויך און אויך אין אנדערע סעקטארס וועלכע סעקטארס קענסט קוקן אויף אסאך סעקטארס קענסט קוקן אין די עירליין סעקטארס אין די פיינענשעל סעקטארס עירליין קען מיינען דעלטא אמעריקען עירליינס דזשעט בלו יונייטעד עירליינס וכדומה קענסט קוקן אין די פיינענשעל סעקטאר טשעיס בענק דזשעי פי עם בענק אוו אמעריקא, סיטי בענק, וכדומה, וועלס פארגא, אמעריקען עקספרעס, מעסטער קארד, וויזא, דאס זענען אלעס אין די פיינענשעל סעקטאר, נאכדעם קענסטו קוקן אין די סעקטאר פון עי איי, פון פון נווידיא, עמ יו, די זאכן, קענסט קוקן א סעקטאר פון קאר קאמפאניס, דזשי עם, פארד. און כדומה פון די קאמפעניס קענסט קוקן אין מער רואיגע קאמפעניס ווי יוטיליטי קאמפעניס, קענסט קוקן אויף עמעזאן, וואלמארט וואס פארקויפן זאכן, אזעלכע מיני זאכן, סאו ס'איז דא, ס'פעלט נישט קיין סעקטערס ווי צו דייווערסיפייען, וויפיל צו לייגן אין יעדע דארפסטו אליין אפמאכן, קענסט אפמאכן דו נעמסט צען סעקטארס און דו לייגסט אריין צען פראצענט אין יעדע, דאס איז סימפל, באט ס'איז דא מער סאפיסטיקעיטעד טולס פאר דעם, אויב דו ווילסט אריינגיין מער סאפיסטיקעיטעד וואלט איך טריי עס דא צו מאכן מער אויף א סימפל וועג. נעקסט קוועשן איז אזוי, א איד פרעגט א איד פרעגט אזוי, טענק יו פאר יור ביוטיפול לעקטשורס, איי העוו א קוועשטען פאר יו, וואט וויל בי איף סאמוואן איז סעללינג א פוט, אקעי דו גייסט שוין אריין מער אין א אפשענס קוועשטען, איינער פארקויפט א פוט און ער האט נישט גענוג געלט אין זיין בראוקערידזש אקאונט פאר די גאנצע אמאונט פון די קאנטראקט, און לאמיר זאגן ער קויפט צוריק א לאוער פארט. אקעי, סאו פאר איך גיי ווייטער אין די קוועשאן, לאמיך קודם מסביר זיין וואס דער איד פרעגט. דער איד פרעגט אזוי, ווען איך פארקויף א פארט, וואס זאג איך ווען איך פארקויף א פארט? איך זאג פאר די אפשען בייער, פאר די פארט אפשען בייער, אז אויב דער סטאק גייט פאלן אונטער די סטרייק פרייז פון דער פארט, גיי איך אפקויפן פון אים די סטאק. סאו אין אנדערע ווערטער, לאמיר זאגן איך האב א סטאק וואס איז ווערט הונדערט דאלער, און עס איז א סטרייק פרייז פון פֿינף און נײַנציק דאלער, וואס איך זאג אים איז, אז אויב די סטאק פאלט צו אונטער פֿינף און נײַנציק דאלער, גיי איך אפקויפן די סטאק פאר פֿינף און נײַנציק דאלער. יעצט כדי דאס צו טון, יעדע אפשענס קאנטראקט איז הונדערט שעירס, דארף איך האבן רעדי נײַן אהאלב טויזנט דאלער פאר יעדע קאנטראקט אפצוקויפן הונדערט שעירס פאר פֿינף און נײַנציק דאלער. אקעי, פרעגט דער איד אזוי, לאמיר זאגן איך האב נישט קיין ניין אהאלב טויזנט דאלער אין די אקאונט, אקעי, יעצט לאמיר גיין צו די צווייטע חלק פון די קוועשן, לאמיר זאגן ער קויפט א א פוט אונטער דעם, און וועגן דעם גייט אים די בראקערידזש לאזן דאס פארקויפן, סאו, די בראקערידזש לאזט אים נישט פארקויפן פאר ניין אהאלב טויזנט דאלער, פאר פינף און ניינציג דאלער סתם אזוי, ווייל ער האט נישט קיין פינף און ניינציג דאלער אין זיין אקאונט טיימס א הונדערט, ניין אהאלב טויזנט דאלער, קויפט ער לאמיר זאגן איינס פאר ניינציג, אז אויב ס'גייט פאלן אונטער נײַנציק האט ער פאר וועם צו פארקויפן די סטאק און לעקאווע דעם וועט די בראוקער אים לאזן פארקויפן די פאוטס ווייל ער האט קאווערעדזש אויף פֿינף דאלער אונטער דעם. אקעי? ביז דא איז די קוועשן וואס אונז האמיר שוין געליינט, יעצט גיימיר ווייטער. וואט וויל העפן איף די קאנטראקט וויל קלאוזד ביטווין באוט פרייסעס?

אקעי, סאו ער פרעגט אזוי, אויב די די סטאק גייט גיין צווישן נײַנציק און פֿינף און נײַנציק, וואס די ביי די וועי, די סיבה פארוואס ער פרעגט עס איז ווייל ביי די פסח טשעלענדזש האבן מיר אונז געטון אזעלכע סטרעטעדזשיס, ביי די פסח אינקאם טשעלענדזש ווער ס'האט מיטגעהאלטן האט מען געטון אזעלכע סטרעטעדזשיס, סאו אויב ס'גייט פאלן די סטאק צו אונטער פֿינף און נײַנציק דאלער, אבער העכער נײַנציק דאלער, וואס גייט דעמאלטס זיין? סאו די ענפער איז וואס די בראו, און ער האט נישט קיין נײַן אַ האַלב טויזנט נאר אין די אקאונט, סאו וואס ס'גייט געשען איז, רוב בראוקערס גייען צומאכן דיין פאזישן פאר עקספיירעישן, לאמיר זאגן א האלבע שעה פאר עקספיירעישן, דאס מיינט לאמיר זאגן ס'עקספייערט פרייטאג פֿיר אזייגער, סאו בערך טרי טערטי פרייטאג, צווישן טרי פיפטין און טרי פארטי פייוו בערך גייען עס רוב בראוקערס צומאכן פאר דיר, זיי גייען צוריקקויפן די קאנטראקט מיט די לאס, ס'גייט זיין א לאס פון לאמיר זאגן אז ס'איז פֿינף און נײַנציק דאלער סטרייק פרייז און ס'איז אנגעקומען די סטאק צו דרײַ און נײַנציק דאלער, סאו גייט זיין א לאס פון די צוויי דאלער, דאס מיינט טיימס הונדערט מיינט צוויי הונדערט דאלער לאס, פלאס און מיינוס וואטעווער פרימיום האסט באקומען, יא? סאו זיי גייען דיר עס צומאכן און רילייזן דיין לאס אין א גוטן טאג, סאו זיי גייען נישט ווארטן ביז פֿיר אזייגער און נאכדעם דיר דארפן אויפקומען מיט פֿינף און נײַנציק נײַן אהאלב טויזנט דאלער און עס נישט האבן, זיי גייען נישט ווארטן, זיי גייען עס צומאכן אין א גוטן טאג.

האבן וואס האבן דזשאבס, פול טיים דזשאבס, און זיי האבן נישט קיין צייט אינמיטן טאג, און זיי טוען עס אויף זייער אייגענע צייט דורכ'ן וואטשן די ריפלעיס, און דורכ'ן דורכ'ן אימעילן קוועשטענס פון צייט צו צייט, האועווער די די פראגרעם וואס אונז האבן מיר אנגעהויבן מיט די נאך די פסח אינקאם טשעלענדזש איז שוין עניוועי קלאוזט פאר פאר פאר רעדזשיסטרעישאן, מ'האט שוין אנגעהויבן, אפשר אפשר נאך אפאר טעג אויב איינער וויל זיך מיטכאפן קען מען מאכן א אויסנאם אבער טאמער ס'איז דיך אינטערעסאנט זאלסטו ווי שנעלער קומען דורך שיקן א עקטשעלי קענסט גיין צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש פסח פ אי עס עי סי עיטש כ'מיין אז נאך א טאג צוויי וועט עס נאך זיין דארטן ארויפגעלייגט. אקעי נעקסט קוועשטען.

באט איי ריעד אין די וואל סטריט זשורנאל סורווייווער דעט וואן אינוועסטאר, און די מענטשן סטעפ סאן נאמען וואס איך וויל נישט נאכזאגן, מעיד מיליאנס אין איט ביי באסטינג פעני סטאק פאמפ ענד דאמפ סקימס, ענד דעי רעקאמענד היס קאורס. קאוד יו פליז עדרעס דיס? איי וואלד לאוו טו העיר יור אפיניען אן דיס. הי טשארדזשעס וואטעווער אמאונט אוו מאני א יאר צו שיקן אלערטס יעדע מאל וואס ער טוט עפעס. טענקס. אקעי. קודם איינס וויל איך דיר מסביר זיין אפאר זאכן דא. וואס מיינט קודם פעני סטאקס פאר ווער ס'ווייסט נישט. פעני סטאקס מיינט סטאקס וואס איז זייער ביליג, פופציג סענט, א דאלער, צוויי דאלער, דריי דאלער, כ'מיין עניטינג אונטער פינף דאלער ווערט אנגערופן א פעני סטאק. יעצט, די מענטש וואס דו האסט רעקאמענד, וואס דו האסט געמענטשענט פון אים, ער האט אסאך געטון אין דעם, און ער איז זייער שטארק אינוואלווד אין די זאך וואס הייסט פעני סטאקס, און איך האב שוין אמאל גענומען אזאן קורס, יארן צוריק האב איך גענומען אזאן קורס. כ'וויל דו זאלסט פארשטיין אפאר זאכן. קודם, אינוועסטן אין פעני סטאקס איז נישט די זעלבע ווי טרעידן פעני סטאקס, ווי פאמפ ענד דאמפס. פאמפ ענד דאמפ מיינט אז אסאך מאל גייט די קאמפאני אדער געוויסע אינוועסטערס ארויף פאמפן די סטאקס זייער שטארק כדי מענטשן אריינצוכאפן מענטשן אין דעם, און נאכדעם גייען זיי עס געבן א דאמפ אראפ אויף זיי, זיי נעמען זייער פראפיט און זיי לויפן אוועק. דאס מיינט נישט אינוועסטן אין פעני סטאקס, דאס מיינט טרעידן פעני סטאקס. יעצט איך וויל דו זאלסט וויסן ספעסיפיקלי מיט די נאמען וואס דו האסט געמענטשענט, ס'איז דא יחידים וואס זענען מצליח מיט עס, אבער זייער ווייניג. יעצט ס'קען זיין אז דו ביסט פון די יחידים, באט אויב איך דארף געסן ביסטו מאוסט פראבעבלי נישט פון די יחידים. ס'איז א קרעזי קרעזי עמאשענעל געים, מען דארף זיין משוגע שטארק דיסציפלין און מען דארף זיך קענען זייער גוט, רוב מענטשן פאלן דורך מיט דעם, ס'איז דא ממש יחידים וואס זיי זענען מצליח מיט עס, און און די די וויפיל סוקסעס סטאריס דו גייסט הערן גייסטו קענען טרעפן לעבן דעם, פאר יעדע סוקסעס סטארי פראבעבלי הונדערט מענטשן וואס האבן אנגעזעצט. ס'איז א מורא'דיגע עמאשענעל געים, מ'ווערט משוגע עקסייטעד, ווען גייט מען אריין, ווען גייט מען ארויס, ווען קאט מען די לאוס, מ'דארף האבן הארטע הארטע הויט, אזוי ווי איי דאונט קעיר, וואטעווער העפענס העפענס, איך פאלאו די סיסטעם טא די טי, און רוב מענטשן האבן נישט די סקיל. סאו, צו דו האסט עס יא צו נישט, ס'איז מיך זייער שווער דיך צו זאגן, אבער טאמער דו פרעגסט מיך לגבי דעם קען איך דיר נאר דאס זאגן. נעקסט קוועשטען. כ'האב א קינד, כ'האב א רעגולער בראוקעדזש אקאונט פאר א קינד וואס איז עידזש טו, און מיין גאול איז צו האבן הונדערט צוואַנציק טויזענט דאלער ווען די קינד איז נײַנצן יאר. איך וויל יעצט טון איינס פון צוויי, אדער וויל איך טרענספערן צו א קוסטאדיעל אקאונט צו שפארן טעקסעס, אדער נוצן מארדזשין אין א וועג, אין א סעיף וועג, פון יעדע צען טויזנט דאלער קען איך האבן נאך צוויי טויזנט דאלער פון מארדזשין, איז דא א וועג אויסצורעכענען וואס ס'לוינט זיך מיר ענדערש? אקעי, ס'איז אביסל צומישט די קוועשטן דא. איך פארשטיי די צווייטע קוועשטן איז אויב מ'קען. פארקויפן סטאקס פון א קאסטאדיעל אקאונט פון פאר א חלק פון די סטאקס צו שפארן די טעקסעס. אזוי פארשטיי איך איז די שאלה. ס'איז אביסל צומישט מיט די ענגליש מיט די אידיש ממילא זעה איך נישט פונקטליך וואס די וואס די שאלה איז. סאו קודם לאמיר שמועסן איבער די ערשטע קוועשאן צו א קאסטאדיעל אקאונט אדער א מארדזשין אקאונט. איך ווייס נישט וואסערע מינע אינוועסטמענטס די טוסט אין די קאסטאדיען אקאונט אויב די טוסט כסדר אריין און ארויס און די קענסט עס מער טון און די ווייסט וואס די טוסט און די ביסט מצליח מיט דעם וואס די טוסט דורכן עס טון מיט מארדזשין אפשר לוינט זיך דיר עס צו טון מיט מארדזשין באט אויב טוסט עס אויף א וועג פון די לייגסט אריין די געלט יו סעט איט און פארגעט איט דעמאלטס איז בעסער אפשר נישט זאלסט האבן די מארדזשין זאלסט האבן מער די טעקס בענעפיט האועווער אויב די ווילסט עס טון צו האבן די טעקס בענעפיט וואלט זיך דיר געלוינט לכאורה יעדע יאר צו רילייזן א חלק פון די געים. מיענינג, טאמער דו קויפסט לאמיר זאגן SPY שעירס און ס'זיצט דארטן פאר צוואַנציק יאר און דו טוסט נישט גארנישט מיט עס, גייסטו אויף דעם נישט צאלן קיין טעקסעס יעדע יאר, ממילא גייסטו נישט האבן צופיל בענעפיט פון דעם אז די טעקסעס, אז דו האסט א סעיווינגס פון טעקסעס אין די קאסטאדיען אקאונט, וואס דאס מיינט א אגמא אקאונט, ווער ס'געדענקט אונז האמיר גערעדט פון א אגמא מיט א אטמא אקאונט. אויב דו גייסט אבער יעדע יאר פארקויפן אפאר שעירס, און די שעירס גייסט זיין א רילייזד געין, און די קענסט נאכדעם צוריק קויפן נאכאמאל, אבער די גייסט רילייזן די געין, דעמאלטס גייט דיין בעיסס זיין סאך סאך העכער, אין אנדערע ווערטער איז אזוי, לאמיר זאגן די קויפסט עפעס פאר הונדערט דאלער, און ס'איז יעצט ווערט צוויי הונדערט דאלער, ווען די פארקויפסט עס צאלסטו טעקס פאר די הונדערט דאלער פראפיט, אבער אויב די די נעמט, לאמיר זאגן ס'איז ס'איז ווערט הונדערט דאלער יעצט, קויפסט עס פאר הונדערט דאלער און ס'איז יעצט ווערט הונדערט און צען דאלער, אקעי, אינמיטן וועג, ווען איך האב געזאגט הונדערט ביז צוויי הונדערט, לאמיר זאגן ס'האט געדויערט צוואַנציק יאר, אבער לאמיר זאגן א יאר שפעטער איז עס ווערט פון הונדערט, הונדערט צען, און דו פארקויפסט עס פאר הונדערט צען, גייסטו יעצט האבן א טעקסעבל געין פון צען דאלער,

געלט זיך שפארן פון צאלן אין טעקסעס. און די צווייטע, נאר האסטו נאך א קוועשן, וואס איז די ערשטע סטאקס וואס מען פארקויפט, די אייגענע געלט אדער די פראפיט? יעצט איז דא צוויי מינע וועגן וויאזוי מען קען קוקן אויף זאכן, איין זאך ווערט אנגערופן לייפאו און איין זאך ווערט אנגערופן פייפאו. לייפאו מיינט לעסט אין פירסט אוט, דאס מיינט די פראפיט איז די ערשטע געלט וואס דו נעמסט ארויס, לעסט אין, די פראפיט איז דאך די ערשטע געלט וואס דו נעמסט, איז די לעצטע געלט וואס איז אריינגעקומען, איז דאס די ערשטע געלט וואס דו נעמסט ארויס. די אנדערע קאנסעפט איז פיפא, פירסט אין פירסט אוט, די ערשטע געלט וואס די האסט אריינגעלייגט יענץ נעמסטו ארויס. על פי רוב אין טעקסעבל אקאונטס ווערט עס געטריעט מיט לייפאו, לעסט אין פירסט אוט, ווען די נעמסט ארויס די געלט נעמסטו ארויס פראפיט. האועווער ווען ס'איז אין די סיטועשן פון סטאקס, האסט געקויפט א סטאק פאר איין אמאונט און די פארקויפסט עס פאר א אנדערע אמאונט, סאו וויפיל שעירס די האסט פארקויפט אויף יענץ צאלסטו אויף די ריעלייזד געין וואס די האסט געהאט, אבער איך מוז מאכן א דיסקלעימער איך בין נישט קיין אקאונטענט, שמועס עס דורך מיט דיין אקאונטענט. ס'איז דא אבער אנדערע זאכן ווי למשל א לייף אינשורענס פאליסי ווערט געטריעט ווי פיפא, פירסט אין פירסט אוט, די ערשטע געלט וואס די נעמסט ארויס איז די געלט וואס די האסט אריינגעלייגט, ערשט נאכדעם וואס די האסט ארויסגענומען אלעס וואס די האסט אריינגעלייגט דעמאלטס, איז די איבריגע געלט וואס די נעמסט ארויס ווערט ווערט גערעכנט אלס א א א אלס די פראפיט אבער די ערשט און דעמאלטס באקומסטו שוין אט דען די ניין אקעי סאו כ'האב אנכי גענט ענטפערן אפאר קוועשאנס האטס אלע הצלחה מ'זיך זעהן אם ירצה השם נעקסטע וואך.